Belê her tiştî ez bi navê hêzên Sûriyeyê Demokratîk tevayî gelê Bakurê Sûriyê û tevayî gelê demokratîk xwezê Sûriyê silav dikim. Vê rastîya min de pêvajo kê zaf hesas re derbas bin. Eve demekê ê Di rojevê de ye li diçe di navberê me û hikûmeta veguhêz ê Şamê de hinek hevdîtin tên çêkirin û hinek civîn hatin lidarxistin. Ê wek ku tê zanîn ev civîna hemû ji dehê Adarê du hezar û pênc û şûn vetir hinek gotinên ê nû ketin nava mustalahatên siyasetê de. Îşte zêde li ser demcî hat axiftin, behsê demcî hate kirin. Bêguman em wek Hûzî Sûriyeyê Demokratîk em ji rojê destpêkî hatin avakirin û heta niha em xwedî hedefekê ne, li gor hedefekê em tê dikoşin. Esas ew e Sûrekî demokratîk, Sûrekî bi tevayî pêkhatiye va perlementar û wekhev bê damezrandin. Îna em xwedî hedefekî vî rengî ne. Û em ji bo vê hedefê ketin rêkê de û hêzek bi vê rengî me darxist û ev hêz li tevayî bakurê Sûriyê di serî de li hemberî DAIŞ'ê û li hemberî gelekî hêzên êrîşker şerên ê pir mezin jiyan kir. Hêzên Sûriyeyê Demokratîk bi xwe xwedî hedefekî siyasî berî her tiştî ye. Yanî tenê wekû hêzekî ya leşkerî girtin dest xwe da. Bêguman bi xwe leşker e, artêşê bakurê ji welatê Sûriyê erê wisa lê li gor hedefekî siyasî hatî rêxistinkirin. Muessesekî ê xwedî hedefekî siyasî ye. Ew jî di roja destpêkê got li Sûriyê zordarî heye, li Sûriyê tekalî heye, Sûriyê tehmîş heye, li Sûriyê zulim heye û li hemberî vê serî rakir, li hemberî vê têkoşînê berxwedanê da veşandin. Şerê berxwedinê da meşandin. Heta piştî heşt, duwazdeh û şinda şindetir rejîma berê hate rûxandin, îdî li Şamê rewşekî nû hate derketin pêş de. Hikûmeta veguhêz ê berê ji pêkhatên Heyet Tehrîr Şam hatibû çêkirin, hikûmetek danava kirin. Evê hikûmetê ra dehî Adar du hezar û pênc in ew kat çêkirin, îtîfaqek hat çêkirin. Ev îtîfaq ji wê rojê were li ser tê nîqaşkirin û şêwezê pêkanîndinê wê li ser tê sekinandin.

Di vê manê de em omade ne. Di vê manê de em dixwazin tevlîbûnekî bilind çêkirin û hedefê me yê stratejîk jî evo ye. Ji bo ku pir dirêj nekim, di dema dawî de gelek îtîhama tên derheqê me de yê wek tê gotin evna emeliya demcê giran dikin, evna tevlên nabin, evna nayên, gotinên bi vî rengî gelek hatin pêşxistin. Daxizim vê serî de bêjim ev ne rast e nev gotina. Em dixwazin bi tevayî Sûriyê re bibin yek û em dixwazin bibin bingeha artêşa Sûriyê ê demê yenê. Em wê dixwazin. Ema wextê tê xwendin yanî gotinê dem jî tê xwendin carna tiştên cudatir jê derdikevin. Me xwedî qenatek vî rengî dikî, ev ne carna ji me re behsê demcê dikin ya jî behsê entegrasyonê dikin. Esos armanca wan tunekirina ê hember e. Hebûna wan ji wir tê rakirin e. Nenaskirina têgiştin din ê wanî siyasî ye. Bi vî rengî em vê ew qebûl nakin. Em vê wek entegrasyon ya jî Bi zimanê erebî dem jî qebûl nas nakin, qebûl nakin. Eksê vê em vê wek tesîm girtin yo jî tesîm wergirtin dibînin yanî. Bawerî me bi demcê demokratîk heye. Demcê li gor îradeyên xwe, demcê li gor nasnameyê xwe yî ê bi rengê xwe ve tevlîbûnê diyar dibin. Tabî ke em vê wextê behs dikin, em tenê ji bona gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê jî nabêjin. Her wisa tenê ji bo gelê Kurd tenê jî nebijin. Em bo tevî pêkhatên Sûriyê dibijin. Ji bo Mesîhiyan, ji bo Dirziyan, ji bo Elewiyan, ji bo Suniyan, ji bo her rengekî Sûriyan vê di rengekî hev beş de digrin dest xwe wisa lê dinerin dibînin. Ango yek alîkî Sûriyê eger were hemşandin nebe naskirin, Yek olî gîsûrî olî îradê xwe li nav vê sûra nû de nebînê, dême ku li sûrê zulm xelas nebîyê, sûrê hîn ji rejîma yekdest ê zordar xelas nebîyenê. Lewra em vê wisa wek û demcîkî demokratîk qebûl nakin, nas nakin yanê. Û di hevdîtinên ê dawî de li Şamê hatin çêkirin eger bixwazibim behsê wê bikim. Yanî ev hevdîtin bi gelemperî ewikî erênî tê de bû. Yanî cawekî îcabî bû. Cawekî erênî tê de bû. Yanî ji alî alî me de em bûn, ji alî dîtir de wezîrê hikûmeta Wegihês Ebû Qesre bû û ferîqê wî bû. Wekî din rayedarên Amerîkî jî di nav civînê de hazir bûn. Ê bêguman li ser şêwazê tevlêbûna qesed ji bo artêşa Sûriyê nîqaşkirin hate çêkirin. Di wê civînê de jî me ew anî ser ziman. Yanî berê sedemên qesede hatî avakirin hene li Sûriyê de. Yanî ew sedemekî qesedê afirandiye ji bo têkoşînê parastinê bidê meşandin, dibe ki me re li ser wan sedemnan nîqaş bike. Ew sedem ji ortê re bûn an ne. Eger ew sedem ji wirtir re bîne demekê îdî tir orta qesedê jî hazir e tevlî orta ji Sûriyê bibe. Ema wextê em ew sedem ji wirtê re nebîbin wê çaxê hiceta qesedê ê berevaniya xwe ji bûna azadiyê gelo bikê berdewam e. Li ser vê sedem ne hatin nîqaşkirin. Ango bi rastî ev rêveberê li hemberî me ji bo ku vo sedemle ji ortê re bike çiqas xebat dayî meşandin. Li gor dîtinê me, qenaetê me di vî alî de hîn gelek di dereceyekî kêm de ne yanî an di xebatêkî ê bikare bê aramî dilê xelkê de bide çêkirin, Tevayî pêkhatên Sûriyeyê bikor bê kom ser ev di bike. Wisa newatek heye esasî bide çêkirin kî civakên Sûriyê hemî li derdorê kom bin de hîn di safê yekê de ye. Eger gotin di ciyê xwe de hîn di safê yekê de. Çima yanî di demê kurt ê derbas bî de me gelek bûyerên ê sosret di Sûriyê de dîtin. Bi serê Elewiyo çêbûn, bi serê Durziyo çêbûn. Heta di nava Sûrê de gelek bûyerên ê fewda ê cidî hene. Ê evan rewşî hişyarbîna qesedê û her wisa hewceya xweparastinê hîn zêdetir derdixiste pêş de. Ango qesede re ev çêdibû yanî hîn ew tune yanî sebebên kî ez hatim avakirin ji ortê re nebîne kî heta ez bikorbim Tevlîbûnê ke ê bi îradê xwe bidim çêkirin, lewra îhtîyacê xwe parastin hîn berdewam e. Tam di fikirandinekî bi vî rengî de bûyerên li Şêx Mesûtê hatin cîhankirin. Ê wek ku dizanin her kes jî dizane, Şêx Mesût di çarşefê Îtîfaqê dehê Azarê de, bi taybet li derdorê Şêx Mesût lihevkirinekî yekî Nîsanê hate çêkirin. Ango ev tax wê xweserî wê hebê, ev tax wê xwedî çanda xwe bê, Li ser vî asûyê îtîfaqê çêbû hêzê qese dij widerê kişiya. Hêzê ewle korî mol widerê û gelê Şex Masûd tenê mol widerê va. Ê vana wextê hinek pêşketin çêbûn, eynî bi hişmendiya Swêdayê wisa berê xwe dan Şex Masûd jî. Lê gelê Şex Masûd ê berxwedan van û endamên ewle korî ê Şêx Mexsûd li hemberî vê dikarîn berevonîkê ê tarîxî bidin meşandin û bersiv jî bidana êrîşkerê ne. Gelê berxweda van ê Şêx Mexsûd yek gav neçûn ser dijmine de. Wana êrîşker nebûn, wana tenê parêzvan bûn. Bi deh aliyên cuda cuda ve êrîş li ser Şêx Mexsûd hatin pêşxistin. Ji hemû aliyên Heleb ve bi çekên giran li Şêx Mesûd hat xistin. Lê gelê Şêx Mesûd her ji berê doj tê zanîn, tecrûbeya du hezar û sêzdeh, du hezar û çardeh, pazdeh, şazdeh ê li hemberî hemû êrîşan ber xwe daye û serî netewandî heye. Her dîsa ew Gelenekê xwe yê tarîxî dubare kir. Cayî dir dubare kir. Ango ev na çi me re dibêjin? Yanî ev rastiya li hemberî we, ev rastî hîn ne rastîkî tam munasebî kî me re pê re bikor bê tevlîbûnekê bide çêkirin yanî jî ya jî bi wî re artêşekî ê Sûrî ê demê bide çêkirin. Di vir de pirsên me pir in. Di vir de gumanên me jî pir in. Lê carna hinek ewê dî derdikevin ortê de. Yanî axaftin tê şêrkirin îşte temam bû, qediya û xelas bû. Ev tiştên ne rast in. Yanî ez vê bi şêwazekî vekirî li vê derê bêjim. Rast e axaftin hene, nîqaş hene, Û civînê herî dawê jî cewê îcabî jî hebû, yanî zimanêkî erênî jî têde hebû. Lê evna em tenê dikarin bi wekû hêvî bînin ser ziman kî em dixwazin ew ziman derbasî mumereso emelî bibe, derbasî pratîk bibe yanî. Ema li ser erdê ne wî rengî ye. Li ser vî erdê teserrufat cudatir ne. Ê me pêşniyarê me û hêviyê me ew e kî ewna tiştê diaxivin, ew cewekî erê heye wana di li ser erdê jî pêk bîne were. Wextê evna derbazî ser erdê bûn, bê guman wê di hemû aliyan de îtmîinan çêbibe û gavên îtmîinanê wê bi xwe re bi cesaret biriyarên tevlêbûnê jî bidê raberkirine. Ema halê hazir tiştî wê rengî tune. Heta niha tiştê di navberê me de bi guherîn tiştên şefewî ne. Yanî tiştek ne hîn ne derbozî wesîqekî bûye û ne jî derbozî qerarekê bûye ne jî derbozî qanûnekê bûye. Em dubare dubare sek naxoyî ê ji bûna tevlîbûnê artêşa Sûriyê raber dikin. Em vê dixwazin pêk bînin werin tenê ne wisa. Em bawerên kî hebûna me di artêşê Sûriyê de şert e. gerek çê bibenê. Lê ne bi rengekî îqsaî û rengekî tune hesibandin û bixwazibin bêjin kî wele îştem hêzekî ya çekdar di Sûriyê de hebû me wa îza ji ortê re kir. Bi wê rengî ve nabe wê îhtîram bikin, wê hebûnê qesede jî û tevayî pêkhatên Bakur Rojhilatê Sûriyê jî û her wisa di pêkhatên dîtir ê Sûriyê teva ê were îhtîramkirin wê li gor wê Qeseda wê şoxê ji bûna Sûriyekî ji bo hemî pêkhatin, pêkhotî vat ê berevane ji bo tevayî Sûriyê bikere. Mesela me ê di navberê me ê Şamê di vê demê dawî de di vê rengî de, vê asê de. Ev na dewam dikin, dewam dikin. Yên em vana belkî demê pêş de jî dîsanek Nî xweş kirin bên çêkirin. Hinek civîn werin werin çêkirin. La me hem ême ev pirsê me û va gumanê me wê tim hebin. Hewldanê sebebên avakirina qesedê hûn ji ortê re nekin wê qesede ji ortê re nebe. Wê qesede jî neçê bi şêwazê girîtir tevlî artêşê Sûrî ew na aniha behs dikin wê tevlê nebe yanê. Ji bona wê ew sebeb gerekî ev hikûmeta veguhêz berpirsîyarîkî wê sebebna ji ortê re kêne. Berê jî me wek zimanekî cudatir anîbî ser ziman. Yanî bi tek alî tişt çêkirin ji bona me pirsgirêk e. Tek alî qanûn derxistin ji bona me pirsgirêk e. Tek alî hikûmet dayîn avakirin ji bona me pirsgirêk e. Vana hemû dêhlinkî ezoz em hikûmetekî heyî bi giştî Sûrê ve negrin desta. ya jî wan wekû temsîlciyê tevayî Sûre hesab nekin, nebînin yanî. Êr êr rastî Bakur û Jilatê Sûriyê jî û her wirsa Kurd de jî, Kurd bi di serî de rastiya Sûriyê ne yanî. Ev ne ne tê dabin rewşa Sûriyê bi xwe jî baş nabe. Yanî gerek alî din jî vî tiştî fehm bikin û bizanibin. Ya ango Sûriyê me va Sûriye bibe. Bi tevlî bûnê me ve wê bibe Sûriye. Lê em ê vî tiştî dubare dubare bînin ser ziman. Tiştê berê rejîm û berê dikirin. Vê ca ê nû jî bixwazibin werin vê carê bi tenê bi zimanekî dîtir de heman tiştî bikin em ê rênedin vî tiştî. Çêl sal zêdetir li Sûrê nîzamek hate meşandin, tevayî her kes, tevayî Sûrî mexdûrê wê bûn, tevayî Sûrî ji wê zirar dîtin, di nav de Kurda jî zirar ji wê dîtinê ne. Vê ca em ê îro firset nedin kî hinek dîtin werin bi vê carî bi zimanekî din hemen tiştî bidin kirin. Tabî kî ev hem banga me ye û em vî bangî ji bo tevayî Sûrêliya dikin yani. Bêje berê hiniko ev desthilatdariya ser Kurda dikire yo jî ser miletên dî Sûriyê dikir, bêje gerekî kes rê nedidî ki hinek dîtir vê bidin kirin. Me ji wan re bi şêwazekî vekir vekirî vê pirsê xwe anîn ser ziman û me ji wan re got yanî helwestên we ê bêlin ev gavetina çiqas bi lez bibin an dereng bibin. Tevgerê we ê bêhlin ev govina çiqas bi lez çêbin wan dereng çêbinêne. Di nav ew ê de jî bêjim nav neynoka de jî bêjim me helwestê wan ji bona Efrîn jî got yanî ango hûn ji bona Efrîn çawa tev bigerin ji bona tevayî Bakur Rojhilatê Sûriyê ew ê bibe pîvanek. Hîn rast nêzîk bibin, bigirin, mafê wan a, zirarekî hatî dayîn. Gelê Efrînê vegerê gundên xwe, vegerê nav erdên xwe. Bi şêwezekî aramî bi ewle çêbibe, ev ji bûna Bakur Rojhilatê Sûriyê tevajê bi bibê pîvanek. Li gûr bi ê meyzandinekî wî cudatir jî ji bûna ev hikûmeta veguhêz çêbibêne. Dubare bijim, tavî kî tenê ji bo Efrîn ne, ji bo her aliyê kî Sûriye ve derve zor e û em dixwazin dixwazin tu noxtekî ditir jî bînim ser ziman. Li ser me zêde zêde rojê me ev hêz da mezrandî heta niha her tim tawanbarîk heye yanî her tim îtîhamek heye. Wek ku îşta înfîsal tê gotin, înfîsalîn tê gotin yanî. Me ji rojê destpêkê de me got em newata esasî yê parastina yekparbûna axa Sûriyê ne û heta niha jî em vê dibêjin. Va dîrok derbas bû, çardeh sal sera derbas bû, îro îspat dibe kî esos hêzê yekem hêzê kî ê yekparbûna Sûriyê diparêzê û xwedî lê derdikeve va hêzê Sûriyeyê Demokratîk ne. Çimkî vê ne ji bo ku ez fermandarekî Hêzê Sûriyê Demokratîk me vê dibêjim ya ez ji bo nakî kesek di nav Hêzê Sûriyê Demokratîk me ez vê tiştî dibêjim. Heqîqet ew e ya. Îro yekem hêzê dikarê bi her kesî re li Sûriyê baxve tenê Hêzê Sûriyê Demokratîk û ya jî Rêveberê Xweserê Bakur Rojhilata Sûriyê ye. Em bi hemû pêkhatî Sûriyê re diaxivin. Bi Sunî wî re, bi Elewî wî re, bi Durzî wî re, bi Mesîhî wî re heta bi ana ev hikûmeta veguhêz ê Şamê re jî. Ango kesekî em li Sûriyê nekaribin pê re tewasulekî bidin çêkirin û pê re lihevkirinekî bidin çêkirin tune ye. Eva hêzê me ê yekparkirina Sûriyê, anîndinê hemû Sûriyelîya cem hev di diraberkirinê ne. Û hemû gelê Sûriyê jî li hember vê bi birêz e. Rêzê xwe tînê ser ziman. Bêguman ev yê em tewam bar dikirin digotin ev ne cudaxwaz in yo jî ev ne înfîsalîn e gerek ji ber vê ve şerm bikin e. Ev ê yekî ve şerm bikin. Wa îro halê hazir de ji bilî me her kes kete rewşê cudaxwaziyê û kete cudabînê de tenê em dibêjin yekparbîna axa Sûrê bi hemû pêkhateyên wê û Sûreyekî pirrengî, demokratîk û perlementer hêne. Belê li ser çapemenê hinek tişt li ser dem jî tê gotin yanî carna hinek hene roja dibêjin hinek hene hefta dibêjin tişt min şûza dibêjin. Feqet ez vê bi derê şêwezekî vekirî bêjim yanî ev wan va girê de ye. Min gova dît pirse berî vê de jî got ew wana va girê de ye. Eger ewna bixwazin ev dema kurt bibê kurt bibê dirêj bibê dirêj bibê heta eger bi halê xwe vê ê tekalî dewam bikin belkê jî çê çê nabêrê. Yanî eger em niha xwedî sekinekî vî rengî neyanê hewldana yanî rastkirina mesîrekî nû di Sûriyê de bidin çêkirin yanî ango em fehm dikin kî hinek tiştên şaş hatine destpêkirin hewldana ser rastkirina wê ye û hebûna me vî rengî demanê rastkirina mesara Sûriyê û cîbicîkirina demokrasî li Sûriyeyê ne. Ji bûna wî ev mesela dem, ez nikarim li vê derê demekî bijim, demek jî nayê gotin dem bi xebatê wan ê emelî û ya jî axaftinên wan ê derbazkirinê Mamara ser emelî vegirê dayne û em hêvî dikin kî zû hemû pêketên Sûriyê bên ji mevde, zû qesa de bikor bibê newatekî esasî yê artêşê Sûriyê demê ve, eva çiqa zû jî pêk bûn em ê pêk hêvxweş bin. Firaş bo ev pêk jî werê Gelek tiştên ew nol ser bisekinin e jî ji urtê re bikin anêne. Yanê ji bûna di serî de ji bûna gelê Bakur Rojhilatê Sûriyê ez vê bixwazim bijim. Yanê ev e yanê ji rojên avakirina YPG û piştre qesede heta ana yanê me bi kedê şehîdan û bi kedê hezaran qehremanên ê Hêzê Sûriyê Demokratîk berevanî li vî gelî kir. Ev berevonî jî hemû ji bûna di Sûrekî azad, Sûrekî demokratîk de em hemî pêk ve bijîn ev tevkişîna dimeşandin. Her tane me vane bi layîqî kir, em ê ji vir û şûnde jî bi hemû şêwezî bidin kirin bi dimeşandin hevê. Ê me li bakur rojhilatê Sûriyê em mînak kikin. Dibêkî bi rostî yanî eger ez bi gotinekî dîtir bêjim nimetekî di dest me de heye yanî. Carekê Meral derdorê xwe binirê, di Sûriyê de ana herêmên herî aram herêmên me ne. Herêmên hemû pêkhate wisa bi hevdî re di nava aramîkê de dijîn herêmê me ne. Vê jî tiştê em dixwazin kî bi rostî ev tiştê ev civak vê xweşê ciyan dike ya jî vê pêk vejiyanê dide jiyankirin li tevayî Sûriyê werê jiyankirin yanî. Yanî em dixwazin evo li Siwêda jî çêbibe, em dixwazin evo li Sahel jî çêbibe, em dixwazin evo li Şamê û Hemê û Himsê jî çêbibe. Ango civak bikorbin ji hevdu hez bikin, civak bikorbin ji hevdu hêz bigirin. Ango civakekî tenê li cem wî afirînerî hebe, ata hebe yanî. Bêgije wê ew ê da. Em bawer dikin kî li bakur rojhilatê Sûriyê ev astikê derketî pêş de yanî. Ji ber vê gelê bakurê rojhilatê Sûriyê jî gerek vê tiştî em bawer dikin bawer û bawer jî dike. Bihêzê xwe bawer bê jî kî me heta vê demê anî otiye ji bona kî em bikoribin tevayî Sûriyê jî. bixin porê wî û di nav Sûriyeyekî demokratîk de wî bidin jiyandê jî em ê vê berevbûnê dewam bikine. Lê li derdorê me jî gelek lîstok hene. Gelek lîstokên ê dixwazin nan vede tevliheviya derbixin hene. Em bawer in gelê me ji vê zanetir e. Ji lîstokên xelkê zanetir in. Ji muamalatên dijminan gelek pêştetir in. Ê lîstokên wan hemî vala derxînin. Ji bo ji ber ku hêzên dijmin dixwazin aramî çinebêkî bikorbin li ser wê berjewendî xwe bi cîbicî bikine. Hêzên dijmin dixwazin alozî hebêkî bikorbin sîlehê xwe bifrûşin, bikorbin ticaretê xwe bikin, bikorbin ser xwînê gelek ve tişta bikine. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê me ji vê re hedik dayê ava kirin û civaka me yê Bakur Rojhilatê Sûriyê jî Îdil Astikî pir jorî weyî bûye. Îdî Ertug her yekê Bakur Rewletê Sûrî wek muhelîlêkî siyasî ê pêşketî dikare tişta bibîne tişta tehlîl bike ve em bawer ne kesek na têva lîstik na vê ew de û banga min jî li ser vê esasî ye. Bi taybet gelê me ê Reqay û gelê me ê Derizorê re ez vê bangî dubare bikim me yanî lîstuk hinek caran bi navê wan çêdibin li ser esasê wan lîstuk tên çêkirin ê me hedefa me yê esasî em bikoribin Ev rew şomeyî viderê heyî wê di şomê de bi cî cî bikine. Yanî ecebê ne gelek wê baştir bê hemû pêk hotel derdûrê şomê kom bibin bi hevdi re jiyan bibin her kes bi nasname xwe her kes bi îradê xwe bi hevdi re bijîn baş be. Bêguman tu ji kê bipirsê bêje wî rengî baştir e. Wê çaye gerek em hinik dijî bisebirin ev hêzê xwe bikoribin vê sekînê xwe, vê birotîyê xwe di şomê de bidin çandin, bidin pêşxistin. Çimkî ême têkoşînekî em dimeşînin, têkoşînekî ji bo kurdan nînê, tenê ji bo pêkhoteyekî tenê nînê. Em biwerin li Sûriyê wextê tevayî mafên pêkhote pê hate doyîn bêguman kurd jî tê de azad bibine. Lê li Sûriyê yek pêkhote bindest hebe demek tu pêkhote azad nînin. Ti pê got, dizanî kurd jî wisa ye. Yanî ji bona mafê kurda tenê eger em tê bikuşin, em gelê dîtir berdin demek em xiyanetê li demokrasî dikin. Bi wê rengî em niko nêzîk bibin. Ji bona me mafê gelê kurd pir pîroz e. Gelek qîmet e. Ema her wisa mafên gelên dîtirê yê bindest jî qîmet in û pîroz in yanî. Ba ji bo van hemiyan em tê dikuşin. Hêvî me û ez bawer im Gelê Bakur gelê Bakur Rojhilatê Sûriyê ji vê meztir e û ji vê pêştetir e û nayên lîstokê dijminên.